Cyfres Nici a Chris, Pa Glwb? Dydd Sadwrn ac mae Nici a Chris yn mynd i Ganolfan Hamdden Pant Glas. Canolfan Hamdden Pant Glas, tenis, hoci, dawnsio, rygbi, Pêl-droed, Judo, Nofio. Beth rwyt ti eisiau wneud Nikki, medd Chris. Dwi ddim yn siŵr, ebe Nikki. Na fi, medd Chris. Wel, beth am fynd i'r caffi, ebe Nikki. Ac mae'r ddau yn mynd i'r caffi yn y ganolfan hamdden. Mae'r ddau ffrind tu allan i'r caffi hamdden. Bwydlen heddiw. Wy ar dost, 55 ceiniog. Ffa pob ar dost, 60 ceiniog. Byrgyr a sglodion, 99 ceiniog. Pysgodyn a sglodion, Punt 25. Bwyd da, ebe Nici. Wyt ti eisiau bwyd, medd Chris. Nac ydw. Dim cyn chwarae, ebe Nici. O'r gorau, ond dwi eisiau diod oer, medd Chris. Ac mae Nici a Chris yn mynd i mewn i'r caffi. Yn y caffi, mae Nikki a Chris yn eistedd wrth y balcony. Beth rydych chi eisiau i yfed, medd y ferch? Oren i fi, ebe Nikki. A coke i fi, plîs, medd Chris. Diolch, ebe'r ferch. Ac mae'r ddau ffrind yn yfed a gwylio gêm hoci. Mae Siân, ffrind Nici, yn chwarae yn y gêm. O na! Mae Siân wedi brifo! Maen nhw eisiau i ti chwarae, Nici, ebe Chris. Fi? Chwarae hoci? medd Nici. Ie! Mae hoci'n cŵl, ebe Chris.

ei benycu. O diar, medd Chris. Chris, dwi ddim yn hoffi chwarae hoci, medd Nicky. O diar, dydi Nicky ddim yn hoffi hoci, ble nesa? Mae Chris, mae Nicky a Chris yn mynd i'r clwb jiwdo. Wrth y drws mae dyn yn gwisgo dillad gwyn a belt ddu. Beth am judo Chris? Mae'n bril, eben Nicky. O, dwi ddim yn siŵr, medd Chris. Mae judo yn llawer o hwyl, ebe'r dyn. O, o'r gorau, medd Chris. ac mae'r ddau yn mynd i mewn i'r clwb jiwdo. Bachgen mawr ydi partner Chris a dydi Chris ddim yn hapus iawn. Beth sy'n bod Chris? medd Nikki. O, dwi wedi brifo fy mhen, ebe Chris. O, diar, medd Nikki. Nikki, Dwi ddim yn hoffi jiwdo, ebe Chris. O diar, dydi Chris ddim yn hoffi jiwdo, ble nesa? Ar y wal mae poster mawr, ond beth mae Nikki a Chris eisiau wneud heddiw? Nofio, y pwll nofio. Tenis, cwrt un a dau. Pêl-droed, pump wrth ochr, neuadd tri. Sboncen, cwrt tri a phedwar. Badminton, cwrt pump. Dawnsio, neuadd un. Beth am chwarae tenis, Chris? medd Nikki. Na, Dwi'n casáu tenis, efe Chris. Wel, beth am nofio, medd Nicky. O na, mae nofio'n ddiflas, efe Chris. Wel, dim tenis a dim nofio, ble nesa? Maen nhw'n mynd i'r caffi hamdden eto. Mae ffrindiau Nicky yn eistedd wrth y balcony. Ble mae Jenny? Mae hi'n hwyr, medd Cerys. Ydy, mae hi'n hwyr iawn, ebe Sali. Haia, Nicky, wyt ti eisiau chwarae pêl-droed, medd Delyth. Pêl-droed? Fi? Grêt! Wela i di, Chris, ebe Nicky. Grêt. Gêm bêl-droed i Nicky, ond beth am Chris? Yn y neuadd dan y balcni mae Aled ffrind Chris. Hei, Chris, ydy Robert yn y caffi? medd Aled. Mae Robert yn sâl, y ffliw, ebe Chris. Wel, wyt ti eisiau chwarae pêl-droed, medd Aled? Grêt, ebe Chris. Ie! Gêm bêl-droed i Chris hefyd. Ond yn erbyn pwy? A, gêm rhwng y merched a'r bechgyn. Gôl da iawn Chris ebe Aled? Ie, grêt! Dwy gôl i ni, medd Huw. A dim ond un gôl i'r merched ebe Chris. O na, mae bechgyn yn ennill, medd Sali. Pum munud i fynd, pwy sy mynd i ennill, y bechgyn neu'r merched? Ar ôl y gêm, mae Nikki, Chris, Huw a Sali yn mynd i Caffi Hamdden i gael diod. Gêm dda iawn, Chris, medd Aled. Mae pêl-droed yn grêt, ebe Chris. A sgôr da iawn hefyd, medd Sali. Dwy gol i'r bechgyn a dwy gol i'r merched, ebe Nici. Wel, Nici, pa glwb i ni, medd Chris? Y cwb clwb pêl-droed, wrth gwrs, ebe Nici. Canolfan hamdden, medd ebe. Dwi ddim yn siwr.

Fy nghoes. Ble nesa? Dyn. Llawer o hwyl. Fy mhen. Casáu. Diflas. Hwyr. Welai di. Sâl. Yn erbyn pwy? rhwng dwy gôl, ennill, sgôr.